Atego tijino kimeje kinda. Ani tijino Ye chila rach mok yoto. Kani be jogi wena kata gimoro ka. Ha? Hey. Hey. Awuor mino pinyo ka wuon ta yodo. Hey. Eni alame koso. Ah. Ma ka wuon ayodo. Ma ayodo. Mano ng'ama wuoyo oko no. To ma, ma, ma, mago nyithindo mage, nang'uru. Ee, beduru, beduru piny. To nok udhi skul kawuono? E udhi. Adier. To Bung'e gini, bu- bunyalo bile? Oh, to ok mang'eny, mana matin matin. Mama wuok miji. Koro ka miyi to ichamo to iwuok, koro wuoguru. Wuoguru, ang' naluongu, ang' naluongu. Adhi luongu, adhi luongu. Hey, ya nyithindo igolo matin idwa chamo to nyithindo osieko ma tek manade ma koro ambe kata chiemo ni ae chunya hey, tek mar adier ma koro atuka chunywa simusipini kakuni kakichalo takisimusipini nani sitimini moro naweka asimusipini Angino kaero

Ne, gem gino ji one. Nitie gima na. Omera.
Do awuoyo koso ok awuo? Omera. Mera ni ka omera nyis na ng'ero gem gino ji one. Biwa nyuma kumera mora ka. Onge gima inyalo ka onge ukorano. Mm. Wan onge gi ukorano. Wan be ok. Ang'o minyalo wacho ni we kae ma onge. En gimoro. Gem e gino bwana. Gem kama ni we no siemna. Ka kanye to en gimoro Gimeo to bwana, ka gemi bwana.
gimoro nitie gima naweyo ka en gimoro to nitie gima naweyo ka Mera.
Obed wadwa ni koro wawuo. Mm. Mama osiepna. Gimi nyalo weka. Mm. Nyisa ni gini awe in ma in kiss. Nitie In gima ma in gi kiss.
ki an go In mi yawo dhoot bat kaonge. bat iwinjo Bas bat kaw gini. ing'eyo bat bat gimoro Bad ma bad nga. bat bad nyiecha

Iwinje? Koro mane omera hmm. owacho ni eh, en kijana mosiepna cha obiro chanda kae nowe gi gire moro koro gine koro iwinje gimoro sani Gibi piyo piyo. Mm.
Gimoro. Gibi piyo piyo.
Nyise niya, nawe gimoro ka. Aya.
Gibi piyo. Ibiro, ibiro mana konye ok ok ok timne marach. Ah. Ok itere kucho. Ah, ah. kuyo ka dhi.

En machiegni. Eh? Wach ibi ma wuo kodi.
Ok kitesa kamoro. Lodho. Mayo. Gin ma mana wuoyo koda, ok gitera kamoro. Lakini ng'eni gimoro naweyo kanyo but onge shida. Ang'o mani weyo?
Onge shida. We adhi.
Ne, ne, ne. Eh. Ayo. Eh. Lakini hata eh. ngo. Ang'o masetimore? Koro.
Ding'e ni maki. Adier.
Ding'e ni maki.

Nyocha obiro kae bwana nowe gire moro ka omera. Hmm? Obiro ka pache rach mana kia chunye be rach ma. Odai nowe gimoro. Nowe gimoro to gire no be napenje ni omera ang'o miweyo? Ok hmm. akia bwana. Mane bwana mane pimona ni odai ni mogo kama wachne rach e. Yie mo.
Eh. Eh.
Mino.
Yaani ananga miwinjo ni. Omulo. Wuoyi buru.
Mikuodho.
Mulo modhi. Dijay.
Eh. To manga. Di. Eh.
Ena ume. Abedi.
Nyalo bedi. Eh.
To kapok abedi. How, how, how is your day?
Eh, jatelo jatelo in to in to ang'ina dhi penji eh, eh nang'eyo eh, kik ine ni wiye owil kodi idwa mako dhoga ah, ah, ok marach eh, to DJ wach maduong' my day is not okay
Oh, ya.
Eh. Eh. An marach kawuono. In marach.
An marach.
In ibedo marach pile. Ah, ah. Kawuono to ok an marach eh, kaka iparo cha. Kawuono gira moro ok olal. Kawuono ka. Ok adhi maber. Ok adhi maber chien. Then, kanyo kama ikelono omera oh Hmm? to, to osiepini Akuku. osiepini dak ang'eyo komondi Niwete imefua marachi buoga. Aden.
Aweni wewe.
aden Oting'e nang'eyi gi chiemo. aa biweni malich adenyo mana kawuono kende pile to dong' ok ine ka adenyoga Tiparo nade? Pok ichiemo? Pok achiemo.
Pok ichiemo?
Kata ng'ato ok ayudo dala ki kendo kan ma kawuono kaneno kiya kia kata ok ang'eyo to, to wapenji ah. ipa ni chien uh, eh, koru kocha chalo nade kawuono? Omera imo kadwa kata winjo wachni. Nyocha nyisi ni wakethore kodi, sani ok nosiepna. Gima nyocha itimo ka, kaka ipo ni chak iduog nyingine ne wachno. Eh, wachieng' pod ichak iduogo ban ng'iyo moro amora kwan sana onge so wakethore bwana.
DJ kawuono ok ber. Hmm? Ok ber wabed serious. Pile do aja wacha wacha lakini kawuono hmm. nyisa nyisa ka gimoro nitie. Kawuono ka ber. Wuoyo maber ok rach amba ne. Watedo nyoyo.
Eh, Ang'o? Nyoyo ema nitie. To mera.
Dijeri, anyoyo chandaga. Nyoyo chandi.
Nyoyo chandaga. Wan wachamo special food. Yie.
Kata chieng' cha dong' pile ineno kaka chiemo udu lakini chieng' man utedo nyoyo cha. Be Mara paro. ino kidenyo.
Eh? Broni biro, broni Eh? biro. Koro, Eh. wadhi dhi muod nyoyo kidenyo. Ah. To dibira bira kuchon. Koka wuok kanyo to bimiyo bing'iyo jamni.
Jamni ma jamni. Ndo ka kanyo endo bi loso gi bi loso gi ng'ano adal.
Kose chiemo.
Bing'e ni paro na mama wacho ni nyoyo mono en

Mano biro kae chieng' moro ka mobukore ni owe gire moro ka gino boko wachi. E chieng' cha.
Digei.
Sani be.
Bindi dwa loko na pachi. Mera. Aga nitie weche ga moko mimiyo ga DJ nikech chieng' ka kane giro la. Nulimera. Nulimera.